en thuolo maber jahera mar lolo tv wakawo kinde neri mar go mbaka kendo otieno ma kawuono wadwa go mbaka achiel kachiel e weche mag somo ma bende osebedo kod tungni koni kod kocha e, e thuolo malach ma bende waseneno waseneno ka meje siko mana ka wang'o skunde koni kod kocha wadwa rango ni to wachni eri en wach machalo nade makelo chenro an jeff olomba kabro mi wendo thuolo mosu nyinge kaeto bro dhi nyime kod twak arwaki studio kamano gikwara mogi odhiambo ma kawuono kamoro amora mumtie amosou uh, ageno nun maber nyinga richard orengo uh, an wuod kisumu county erokamano ahinya orengo arwaki e studio wa odiochieng' ma kawuono wach mwadwa ni mondo wagoye mbaka en wach malit mabende dhi nyime e kuonde tiegruok mabende ilose ogandawa ma kochopo nyime kocha chande to ginyalo bedo oganda ma samoro gin dakteche samoro gin engineers samoro gin jopuonje in kaka richard orengo wach miseneno katimore ma meji osiko mana ka wang'e skunde wach ni eri pare nade mokwongo en gima lit ahinya nikech eh, wang'eyo ni piny moro amora madhi nyime kata mabedo gi dongruok gimoro maduong' ma gitimo investment maduong' kabisa Yes. en investment in education to investment in education the biggest chunk of that investment dhiga e weche mag infrastructure development infrastructure gin gik moko kaka dormitory laboratory library gi classes Yeah. gi offices mag jopuonj to waseneno ka skunde iwang'o in the last few months Yes. ka skunde wang' to gima bedo destroyed most is infrastructure yeah. waneno ka dormitories wang mm. to dormitories go gin infrastructure mo cost pesa yeah. waneno ka libraries laboratories moko wango nyaka jikon mm. koro mago, mago investment mo osebedo osebedo put in place to waneno ka bedo destroyed by fire mm. to nyaka wach ni magi marach ahinya nikech kata wan ndalo mane wan e school ne gika ina gi timore lakini nineno ka jiwang'o jiwang'o kata gate mm. kata fence mar skul moro ema jiwang'o yeah. kata jiwang'o mana cho mm. nikech mago gi investment mathindo to ka ji nyalo dhi ni continuously jiwang'o skul kendo jiwang'o investment mm. magisebede yeah. ok ane ka en gima ber mm. kana ne university professor george magoa masani chairman mar national mm. examination mm. council ne nyisowaga ni dhi e strike is not a bad thing unyalo dhi e strike unyalo demonstrate unyalo timo gimoro amora mut- mudwaro to gima kik owinj ni ubiro e university kata ubiro e school to uwang'o library nikech kibiro e school to iwang'o library kata iwang'o dormitory kata iwang'o laboratory mano tiende ni wiyi owil gima okendi e university inyalo dhi e school inyalo dhi e high school inyalo kata wang'o gimo ka- inyalo kata wang'o choo kata wang'o ndara Yeah. but kiwang'o school kata iwang'o class tiende ni iketho investment mosebede to be wiyi wil gi ji monego bed nikech kiwang'e kawuono to nyithindi be kiny ni e skul wan just a few years ne wan e skul mm. sani nyithiwa be chiegni chopo e skul koro ne be nwa wang'o skul yeah. onge skul ema nyithiwa gi dodhiye mm. koro aparo nen gima rach ahinya kendo we must stand as a society yes mondo wa condemn gini in the strongest term possible mm. kendo gima omora ni sirikal sani wacho ni bana koyudi kinu involve e weche aina gi yeah. tibi deal kodi personally mm. kendo imi kaw legal action mm. because it's a criminal erokamana nyora yeah. to rengo iparo nade nikech waneno ka skunde gi eki wango gi kinde ka kinde mm. nenore ni en gima iloso kendo ichane makare mm. nikech saa ka saa kiwang'e mm. onge nyathi moyudo ka ohinyore kuonde gi iyudo ni owang'e ka nyithindo onge owang' dom owang' laboratory iparo ni gini dibed ni nitiere ng'ato ma, ma, ma loso chenro machalo kama ok wanyal donje speculation nikech police osefelwa mm. in terms of miwa investigation miwa reports ni to ng'ama wang'o skundgi to what is the intention mm. to gima wanyalo wacho ni bana to ang'o osebedo ka timore e skul manyalo bedo ni kelo this kind of tension mm. one thing manyaka wa appreciate en gima professor george magoa gi dr matiangi timo in terms of cleaning the examination sector yes. inyalo paro kane wan kodi ka last time ne wadiscuss to bana ere kaka wanyalo bedo ni wan e piny ma penj ikwalo Ikwalo, all through yeah. kosekwal penj iyudo ka skul nyithindo oyudo a mia ariyo to nyithindo koluongi engineering medical courses to gi back out Giweyo, yeah. giduogo ni gidwa timo gi- gidwa timo courses mayot Yeah. mane gikadho kar koro ok Mago gidwa koro pek ne. koro ipenjo to ang'o miyo kane ikadho penj maber to di nikech wan ndalo mane wasomo ne wang'e ni bana namba achiel en ga ng'ane en odhi timo courses kama en odhi timo medicine ing'e ng'a dhi bedo namba achiel kamano kamano kamano koro unu struggle mana bedo namba two gi three kae mano nikech ji no ung'e ng'a so- ng'a- ji norore e rieko kendo ji ne somo matek mondo o improve but tinde ni ng'ato ang'ata nyalo yudo A. e ka giseyudo e ka gibiro university ko- nyoro ne university of nairobi ogolo courses ma- mag electrical engineering almost 30 students mobedo discontinued discontinued tiende ni somo tami course no tami koro goli nyisi ni indog dala to mago are courses mag nyithindo makwalo penj To gima waseneno kabedo ni jogi osebedo katemo strengthen area mar kwalo penj kae. Yes. Kane Mago oyier uh, around a few months ago, nani studio kata nang'isi ni Jeff, Professor Mago ang'eyo, koyiere kamano, kong'isi ni penj dhi bedo credible. Yes. The best advice mana miyo jonyuol Ni gi mondo nyithindo gisom. Mm. ni go back to the library and read nikech ok idhi kwalo penjni. Aparo ni mano could be one of the reason momiyo nyithindo bedo tensed. Yes. Jopuonj osebedo ka iko gi every year to gikwalo penj. And we cannot just blame the teachers. Yes. Nikech teachers iwinjo ni teachers makwalo penj jonyuol ema miyogi pesa ma ging'iyogo penj. koro we must blame the society as in totality mm. kiwuotho river road kae everywhere mikadhe duka moro amora mar photocopy gi printing iyudo ka ng'ato loso certificate mm. iloso certificate Oloso iloko nying ng'ato certificate mar certificate ma- somo. ma university of nairobi ma kanye ilo certificates ma fake are all over iwinjo jeff koro this culture mar having gik ma fake ni Yeah. we must stop it nyochi neno kata ka wan gi kisumu e dho nam wan gi rech moa china gimoro amora wadwa nobed ma fake koro we must as a society also not blame mana nyithindo kende We must also blame our senator bana. Wase inculcate culture mar fake. Wase mm. inculcate culture mar shortcut. Yeah. Ni gimoro amora midwaro to inyalo yudo shortcut. Mm. So this is what must stop. Aparo nyithindo gi gi jonyuol gi jopuonj oseng'iyo gi mm. shortcut. To nitie cartels moko be mane government. Mm. Mostly a, a Ministry of Education gi area mar examination council kae. Mm. Mosebedo ka benefit from a lot of money. Giyudo omenda mathoth miwuoro. E, e wach, mm, e wach, wach kwalo penjni. Yeah. Koro aparo ni is a complex thing manyako bed mm. investigated. Tadwa na encourage. Yes. Professor George Magoha mm. gi Dr. Matiangi mm. ni bwana mae gima usechako kendo en gima ber kabisa mm. ang'e ni josiasa e moko wigi wil gimwomore e wach nyocha winjo ka moko bembwak ni o oh, Matiangi oriembe tich yeah. o oh, gol Matiangi mm. without thinking of the big implication mar gima giwachono to the society mm. penj ka wan gi penj ma every year penj ikwalo mm. ok wanyal wacho ni wadwa blame ni National Examination Council owe penj kwalo to ka koro girido Yeah. to kendo walokore ni aa Ni koro ni- ni- giwuok. ni koro gitimo marach nikech last year nyocha winjo ji mane wacho ni Matiang'i ogolgi Yeah. gini mana winjo ni Matiang'i giwacho ni Matiang'i resign ka Matiang'i ok nyal protect pay, credibility mar penj Yes. ka koro sani credibility mar penj bedo protected then koro kendo gilokore ni o Matiang'i dhi matek ahinya Yeah. onge dhi matek wacho ni kwadwaro gima ber nyaka wabed ready to tiyo matek kendo nyaka wa sacrifice mm. kendo josiasa nyaka support erokamano ahinya yeah.
orengo awinji maber gima jokae wacho kanyora aneno ka nitiere lokruok mane okel kod uh, eh, dr matiang'i achiel mm. ariyo adek koni mm. ayudo ka bende chien kocha chande oganda osebedo ka wacho ni ni mondo olor sikunde chon ineno ni nyithindo othung' kod somo ahinya yeah. e tam mar ariyo ni mondo olor mondo gidhi giywe iparo ni maendi bende nyalo bedo ni, ni, ni gin fatigue ma be nyalo bedo yeah. if you are in ka in e class apar gariyo mm. miluongo ni form four yes. to somo mane class apar gariyo kanyo fatigi mm. tiende ni you are not good enough doge form uh-huh. three uh -huh. mondo iprepare mondo iduo kiseikori mm. ok inyal wacho nikech one of the most important examinations mwatime kenya kae yes. in our education system iluongo ni kenya certificate of secondary education I can tell you authoritatively Tudioka, it is the toughest examination. Yes. To inyalo mana kadhe kiikori. Mm. To ikruok mar Kenya National Examination Council ok nyal chake third term mm. mar form 4. Yeah. Ichake form 2 form 1 kucho. Mm. Ibiro ki prepare nikech content midhi sete form 4 ka gin gin foundation mar sete form 1. Yes. Koro ok inyal chako prepare sana. Ema mine ni jopuonj mosebedo ka miyo nyithindo lazy time mm. ni penji dhi kwalnu koro nyithindo biro biro lazy. Ka gichopo form 4 koro ga gibuok ni oh Otek. gini otek kama then koro giwuondore ni pressure onge pressure jeff onge penj moro amora e pinyni minyalo kadho maonge pressure penj en penj unless ni as a country wawinjre uru ni bana ok wadwa examination wagolru examination from our education system but so long as ni examination is the education system passage ma determine whether ngani understand content kata ok understand ji nyaka prepare nyaka ibed som goti nyaka ichiew wan wachiew kata saa aboro otieno inindo saa abich tichiew saa aboro Yeah. nyaka isom matek nyaka ilut tiendi e pi mang'ich mondo isom nikech ok inyal kadho penj kok isomo to ka wadwaro as a society ni bwana penj miyo nyithindo pressure Yes. kar wagoluru penj e education system mondo wa find other ways of doing assessing Awinjo. ka nyithindo winjo gima awinjo opuonj. maber Yeah. eh, richard oranga aneno ka kata jal mochung' ne joma ng'eny e od bura mano migosi aden duale aneno ka jatend piny owacho kaachiel kod migosi william ruto bende ochung' motegno gi matiangi wacho ni oyo dr matiangi temo timo duto manyalo mondo Uh, sekta mar somo nieri obed maber jomoko bende tuone mondo migosi matiang'i oresign kare wan wadwaro joma tiyo maber koso wadwaro joma ka tiyo maber to wadwa ni koro gi resign mokwongo adwa na correct niya adan duale onge onge contribution on this thing en ing'ena wacha wacha on popularity basis mhm. en en osupporte nikech kod pinge onge basis mosupport go gino mana kaka koro chaki ki eh, en onge idea mar pingo gino pingo nikech opingo nikech kod support kata support nikech kod pingo onge idea gini what i want to say in very category ni Alright. matiangi is an educationist is a technical person ma understand education system professor george magoha is another one ma be understand education system Yes. those are the two people who are working ji ma support nikech kodo pingo kaka duale mago to gin to kwadwa kuotgi nikech they are not authority in this thing koro ji mwanya focus on en professor george magoha gi prof gi Dr. Dr. Dr. Matiangi mm. magi gi mang'e ni are doing something about this thing yes. Ruto gini to koro wacha wacha nikech koro osetimore mm. ni, ni otimore but the, the basis and the kod thinking behind it kod no pinge na kod an kod basis ma kod no ping in outside of the country koro ka ng'eyo basis ma kod no pinge go but oh. adwa wacho ne ya duele go to ping support ma nikech kod pingo ok apar ka gin yeah. gi foundation moro ma gi support go gi koro pok ifwenyo ne to kod no pinge na kod kata ko pingo to mago ma, I don't know I don't know gimomiyo gi pinge though oh. I need to find out maybe migosi raila amolo nyocha onge e country koro u- jo- jo ulabalu moko be goko kanyo but well thought aparo this a good thing that we must support and we must say ni bana professor matiangi kaka wuodwa ing'eni matiangi no be wuodwa Yes. kaka En wuodwa wuodwa mawuok nyanza kendo wuok nyanza Yes.
to oluwe gi profesa magowa mabe wuodwa Yeah. kaka yawuotwa mariyo motegnogi gidwa kelo credibility e examination council examination sector Yes. to mano nyaka wasapot gi nyaka wasapot gi nikech mage jowa mane sirikal kata kwa kwano ni joluo onge sirikal ah matiangi no be wuodwa bwana en e sirikal kanyo Koro otiye tiye maber.
Gimo- gi- Otiye gi- tiye. ka gimoro timore ma iye kanyo maber Yes. matiangi nyaka chode moro kel nyanza Mm. eh Mana ang'eyo Nyanza. koro matiangi no be mana wuodwa Ero mana wuodwa. Ero Eh. koro nanya Richard aneno ka thuolo aneno ka dhi ka rumonwa. Kata kamano ero adwa ni mondo koro wachni minyalo wacho mogik ne jonyuol. Aneno ka jonyuol chunygi ol. Jopuonjre moko, jopuonjre to wanyalo nyiso nang'o? To jonyuolwa, aneno ka asewuo gi jonyuol mang'eny, giwacho ni gin weche mag meje masiko lilo e skundegi, miyo chunygi bedo kod lit miwuoro ni samoro inyalo penjo nyathini ni skul, to kiwinjo ka mach wang' to kare nyathini bende owang' kaendi, to itere ni mondo osom. Jonyuol wanyalo nyiso nang'o, to nyithindo wanyiso nang'o? First of all, jonyuol, jonyuol nyaka ng'e ni nyathi kako timo kako behave e school mm. en kaka iweyo behave e dala mm. jonyuol nyaka kaw issue mar discipline mar nyithindo in their hands mm. giwewe ni society ni giwe ni jopuonj ni nyathi ka setere e school jopuonj dhi miye discipline mm. discipline mar gero nyathi ma upright yeah nyathi ma tiyo matek mm. nyathi ma nyalo bet piny ma som buk ma understand mm. en tij janyuol yeah. mar ariyo gin society kamwadake mm. chon wan kane wawuotho kata kane iwuotho nyalenda kanyo godiechieng mm. kiwuotho gi uniform e sa skul bana kane chief nyalo neni kiwuotho e kor estate godiechieng sa skul kiboko nyalo bari ndasi tinde nyithindo neno kata kamoko madho nyaka ndawa e, e, e dho mtoka gi uniform so aparo ni as a society we have also relaxed nyaka wapa wage mondo wa strengthen institutional mar discipline nikech discipline must be coming from side Yes. jonyuol kele society kele then mogik to gin jopuonj jopuonj be nyaka make sure ni bana gi instill credibility jopuonj kano nitie fee, nitie fee structure mimiyo jonyuol every year to nitie pesa moro moke- skunde moket as much as 30 15000 ni mar motivation ni motivation Mar money jopuonj. eh, ni oketi ni mar motivation koro mane mikawo kata 7000 moro e wiye per child tinyiewo go penj then moro to jopuonj chamo i think we must be a society manyalo withstand kendo nyalo promote credibility wach ni bana kama e penj bana Yeah. to wach nwa nwa ngi- tijwa ka jopuonj en prepare nyithindo gi mondo ka nyiso ni bana ma no concentrate mane ok concentrate to ka jopuonj ema kelo loophole gini to mano is already we are failing and i want to warn kata mana ji kaka sosion Yes.

makwayo jonyuol pesa mondo gikwal penj mondo gimi nyithindo why is Osio not blaming members ge makwalo penj sama giset penj nyithindo to miyo nyithindo why is Osio not why is he only blaming Matiang'i nikech Matiang'i is a regulator ing'e ni government en regulator tij sirikal en regulating mano ema matiangi timo koro sosion must also not play double standards ni sama okwal penj Yeah. to blame matiangi sama matiangi ogeng'o kik kwal penj o blame matiangi koro doni matiangi otimo ang'o so sosion be must also be one ni bana wach ni mar ni in samoro amora every time ni blame mana achiel ni should also stop Yes. mondo wager country as a people mondo wang'e to bana what is good for the future of our country Erokamano. Yes. Erokamano ahinya Richard Yeah. Orengago, ni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio. Ang'e ni ne ibet oko e thuolo malach madhi mana dweche achiel ariyo kamaendi, kata kamano iduogo. Duogo bende iduogo ka ah, duond od bura mari miero mar ODM. Eh, Jodito magwa owe lemo koni kod kocha, babu oweyo, tuo ma oweyo. Eh. Ang'eyo ni wachno ero to nineneno. Mokwongo adwa nawach niya, mae nawacho 2014 kendo adwa nawach sani. the process mar miya babu otuoma mbadi officials gi te the process mar miyo gi office was illegal was not credible so i did not expect anything from them nikech an kata mana ndalo secret i was not supporting ababu nikech nang'e na babu ok nyal chung kodwa orange democratic movement en gima iluongo ni change movement change movement tiende ni en gima nyaka E- en ap- ap- apaka mar, mar lokruok Oh. apaka mar lokruok dwaro ji man gi ideological foundation kineno ka professor nyongo Nyo- ndalo mane secretary general iwinjo ka babu wacho ni nyongo was too powerful constitution mar odm ne ok olok momed powers moko kata ma ng'ato powers en ma ni ng'aja no understand ni bana ma movement madwaro credibility gi ideological foundation kionge gigo to kinyal kata mana badi mm. onge gigo emomiyo ok onyal emomiyo ineno kata masani lead of odm en pod en raila odinga mm. mbadi gibedo gi chairman en mana ceremonial there's no value they are adding to the party in terms of pushing the ideology mar odm mm. ma wacho ni bana change movement my ideologies machu mage mm. principles machung'ne koro tuo ma gi, gi, gi ababu akiani gi ng'ano mago to are irrelevant nikech gin gin gima nomi positions gichal jom ineno kaka kidhi interview to o- timni interview to miti ng'amu appointee can fire you anytime but if they allowed the process of delegates mondo yier members mondo yier officials Yeah. so that the membership of the party from the grassroots, from the constituency, from the ward, from the village. Yes. Be my year officials at the national level. Yeah. Kane wakelo gi boma kasarani kaito gi kelo men in black. Awinjo. Moriambo Awinjo. moda gi gidagi elections. Awinjo remo. Iwinjo- iwinjo ba? Awinjo.
Ting'eni weche mag yiero gi tek. No, weche mag yiero tek but the process of democracy is painful. Rengo awinji. Iwinjo Jeff? Awinjo. Democracy is not easy. Yeah. democracy is Awinji, painful awinji. onge kaka inyalo wacho ni in secretary general mar odm Ah. tiwacho ni ni ji ochayi ji ochayi nade bana in e secretary general bana in ing'e Jo- ing'e joseph kamodho Ang'e. ing'e raila odinga Ang'e. ing'e adeya dongo Ang'e. ing'e tomboya Okay. mago ne secretary generals ok inya cha secretary generals bana Mm. Secretary General e chuny wach. Mm. Ma kiwacho ni Secretary General tiwacho ni jichai ni dhie maternity leave. Mm. Maternity leave according to the constitution in Kenya 10 days kende. Aya. Tinyalo beni lal for one year tiwacho ni maternity leave. Awiji rega, awiji maber wach ni. Mago ji mok nya konyo Kenya. Nadwani mano wach no nadwani mondo awinj ni to pachi chana na. Rega kiwacho ni weche mag yiero nyaka yir maber. Kara kamano kan waketi kibera bodo itai yiero.

Orengo kore wacho ni wach mar jogi mano we lemo gi en gima ok nyal buogo duond duond mar ODM. Ok nyal buogo nikech onge ne members mane gikelo. Mm. Ababu mem membership mar ODM ma Buda Langi yes. is intact. Mm. Actually en Ababu as a member mowuok. Mm. Otuo macha beno winjo ka, ka piny liet moringo moduogo. Mm. En kata mana wacho ni en chair vice chair chair moweyo yeah. to en en party. Eh, en party. Mm. Ababu ni maneno ka tinde ba wache Facebook ka gi kacha. Mm. to to mago to thindo ok apar To kamano barua problem. pok otero manyiso ni noweyo. tiende no luor tiende no luor kendo onge credibility Yes. kidwa resign ti indiko barua timiyo party you know the structure mag resigning Yes. ok ni dhi luongo ji tiru- iru- iluongo jo lejo maria moko morwako sede mar ochere ni- mm, tu nyiso ni resign kidwa resign the process mar resigning from odm is very clear in the constitution ibiro ti ilu- mm, indiko barua tiketo kanyo mm. timi number of days then resign to wacha wacha tv ni umiel gi jolejo maria moko gine ne funyula kacha tibugore mm. resign mano ero kama ne rengo wach madwani mondo wawuoye mogi kena ne nitiere kwan mar oganda ma bende koro nogol ka wuok e migawo mochung' ne weche mag registration ni mm. oganda mm. mathoth miwuoro ma koketi to nyalo romo milion kata abich mm. nitiere kod opande to pogi ndikore kaka jogombul mm. wadonge 12 months kende to wadhi e yiero oganda gi nyalo nyiso na jeff en gima lit na seche moko ka oganda mang'eny mm. ma, ma jo Kenya yeah. complain mm. ni o oh, sirikal ok otimo ma sirikal ok otimo ma sirikal ok otimo ma o oh, mm. gavana otimo ma yes. to en gi kipande mm. to dagi dhi kawo kura mm. ing'e gimomiyo no ni oonge sama odhigo e polling center kacha mondo okaw ombulu mm. jeff en gima lit kabisa nikech the only way in a democracy kaka marwani yeah. the only way ma japiny nyalo keto go duonde e telo mm. yiero go telo manyalo miyo obed ng'ama ber en through goyo mbulu mm. ok inyal goyo mbulu kok idhi mikawo mbulu yeah. that is the process Kenya might change in future ni ji nyago ombulu gi kipande kende but mano is not the process now the process sani en ni idhi register kaka jago ombulu mm. bedo gi, gi kipande kende ok nyal miyi go ombulu mm. wanyalo change mano in future as, as part of the, the, the the reform electoral reforms but wawacho ni bana sani podi nyaka ikaw initiative miwuog e ofisi ka jf mi dhi mi register kaka ombulu adwa nakwa jowa niya kamoro amora ja kenya moro amora mantie kamoro amora miwinja kata en jaluo kata ok en jaluo ni goyo ombulu is your right kendo it is gimiluongo ni civic duty kok igoyo ombulu jef to ionge ionge right mar complain ni jotelo kotimo nikech in ok iyiero jotelo in ionge ombulu mogik nitie chik wach moro miwacho niya Yeah. ni jotelo maricho e piny mangima iyiero gi jombulu jogo ombulu mabecho mok ogo ombulu Yeah. iwinjo japiny maber mobet ot to ok ogo ombulu en ema oyiero jatelo marach nikech ji moko nyalo bet ni nogocho ne the other person Yes. but the few manodhi mogocho ne ng'ama rach cha ne bed ni ng'a maber ni odhi mogocho to ng'acha dok do- do- ok dodonjo ofis koro ing'e ni jopiny owe complain ni oo ni jatelo ma- tin ti onge kata ombulu awinjo kata ka ji moko wacho ni "Eh, yawa an kanyo koko ng'eny kanyo ok adwaga dhiye idwa ni ng'a odhi ni kama koko ng'eny iwinjo jeff Awinjo. koro wacho ni bana jopiny nyaka wuog oko kendo wadhi wago ombulu the issue ok en kata ji mosekewo kipande the issue moro ma be nitie en kipande moseduogo to pod oling ka registrar Kiwinjo kidhi Kisumu, kidhi Homa Bay, kidhi Kwala, kidhi Ahero, kidhi kamoro amora. Kidhi ofis kipande, idhi yudo ka gintie kipande buora ma pok jopiny Pok okawo. okawo. Wado ni jowa o- owacho aja ni wa- ni ni nase te- dhi kawo to kipande pok obiro. Wuoth idhi kacha tipenji to kipande noseduogo. Nikech nitie kipande kacha mang'eny. mapok okaw to wadwa no encourage the register of persons niya gini wawe keto ni jopiny bobi waket water gigi nyaka e- e office assistant chief wanyalo group gini bana mama kanye mama kanye mama kanye to watero gigi e office assistant chief to assistant chief tiyo gi village elders mondo gimany jogi mondo gimi ombulu aparo ni mano nyalo konyo mondo wawe bedo ni wa complain ni jopiny ok obiro to a sirikal be obed proactive Kamano. Kamano. Wana nyorengo agoni erokamano odiochieng' ma kawuono nwawuoyo wechego eko mag somo kabende wawuoyo wechego eko mag mach Moseno ka liel e sikunde mm. koni kod kocha. Richard Orengo kuwa tieko goriti ne oganda wa wuo kod jopuonje kech ibe in achiel kuom oganda ma bende samoro puonjo jopuonjre. Ang'eyo ni iwuotho koni kod kocha ka bende ichiwo weche mag puonjo mm. wach ni mogik mondo watiek. Jopuonj jopuonj kamoro amora nitie adwani winja ni the society moro amora ma ber mantie ogere gi jopuonj. Yeah. Jopuonje ma mol society nikech jopuonje ma puonjo doctors puonjo ng'ato ang'ata ma gero society Nyaka kare japuonje ma japuonj, puonje yeah. ka jopuonj nyalo weyo tijgi maber mar gero society to koro gi focus e tijgi marach mar kwalo penj aparo ni piny wadok chien koro jopuonj nyaka improve kendo jopuonj must up their game adwa na encourage Kenya National Union of Teachers yes gi Kenya Post Secondary School ku- ku- Kupet, Kupet, yes. ni bana un kaka union un gi responsibility moro kanyo un gi responsibility mar ensuring ni penj nitie credibility nyaku encourage members u mondo gilok pachgi giwe ng'eyo ni, ni, ni, ni kikwalo piny ma nyithindo mang'eny okadhe nyingi timiyi award to nyithindo kodhi university obedo discontinued te nikech ok inyal ok inyal kawo courses mane gi- giyudo ka so it's a waste of the whole society to f- so society maber igero mana gi jopuonj koro jopuonj nyaka kaw rolno kendo mondo ging'e ni gin ema jopiny ng'iyogi Yes. Kamano. erokamano nyar charo rangagoni erokamano kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio kata obedo ni dich kamano nwarango wechegi eki mag somo chien kocha chande ni waserango kodi weche mag strike kabere ne jopuonj ong'anyo kane gidwaro weche mag osara nwachak warango kodi weche mag Msara kuo mar mane pe- osemigi. mane osemigi ne Yeah. wachak warango kodi weche mag kuo mar penj chien kocha chande kawuono nwarango kodi weche mag mach ma bende sani eri bwogo oganda mathoth miwuoro e sikunde ma pacho kae wageno ni maendi duto en wach mabiro rumo kendo itieke chutho mondo sekta mar somo obed sekta makare Erokamano. erokamano kuom chopo kachak aluongi ageng' ibiro duogo ma indien kuku mar wach kod anje fulu mbaka Erokamano.